a hi i i i mhani va va jahha ri kula hi mbhaca hakunene a xi yi tivi xa xiya xa kwale Bushbuckridge a va so happy to hear Benny Mayengani a ku ni hlamala ngopfu vanhu va le Bush va n'wi rhandza so mina personally because a ni huma Bushbuckridge loko Benny Mayengani or Ridza music like ni ta kuma more than thirty. Hano re la ti ti ta ni ta beni loko no vulavula xa negative beni ma yingani ka YouTube ni ta kuma ti comments ta ku talo ka WhatsApp so I know how much they love the guy because a ni huma kwale na va tiva a ni te a ni la ku vulavula hi tinghoma ta Oscar Makamu or music wa yehe but eish swa ni phusha like I love the content so swa ni phusha so I don't have a choice however if a ni vula swilo leswi swi nga ta swi nga n'wi tsakisi and a strike chanel ya mehe. ni ta strike ya voho that's how it's gonna work if a ni ku delivery if I just criticize your music just leave me alone with my channel I find it very unfair ku last year va delete video ya mina they start my video just to this line ku ni te vavasati i tihozi more like va yi ve title track. ya vito ra ra riha title track ya ya so ya H_I_V ma khensa ka ringtone ya gospel so I found it very unfair ku va va ni strike va ni strike-ela sweswo ku ze namuntlha ni nga mbalanga xidyoho i ku ni ti vona ni saseke ngopfu ma vo so ni vona ku ri a hi vulavuleni hi. Vinyi va Sira the song ku na this other ni swi nga this other year na Cassper Nyovest was in an interview he was like there's this other new rapper mhani this other new rapper rapper rapper like Stogie T na mehe ni ri tano ni ri this other new YouTuber mhani this new new YouTuber mhani va ri mani. Triple X T_V va ri Xitsonga xa ni ri vula ku X leyin'wani ya yini so triple X a swi vula triple X triple X mara ya Xitsonga xa xi what what what what so famba ni ya cheka break down ya ya ya risimu ra ra risimu ra Vinyi va sirha loko me ni ta vona vito ra Vinyi va sirha a ni ehleketa leswi ni kombela mi ni khoma kahle ka this line a ni ehleketa ku hi leswiya swa ku. loko okay ni ta nyika xikombiso hi Constance a nga xaka ra mina loko mehe no twana na Constance ni n'wi yimbisa maybe ni n'wi kombisa n'wana and everything and then Constance a hetelela a hundza misaveni loko Constance a hundza misaveni ni ku hi va ku ha n'wi lahla hi Saturday loko hi ya ku n'wi lahla hi Mugqivela va ka vona va ku u nge n'wi lahli u nga n'wi lovolanga kumbe u nga hetisanga ku lovola. Lava va ngo ngo n'wi lahli hi vona vinyi va sirha va nga n'wi teka va ya n'wi lahla ka ka vona i leswi a ni tele swo miehleketweni swa ku vinyi va sirha i yini but because of his creativity I I failed ma vona at least I accept that ku ri okay mara like I kind of feel like a ni ri na view ya kahle mara anyway a hi swona va swi kama kama u tshama a endla risimu hi ti-gay. Kasi ka makamba i munhu luya ku i vula swilo ku ya hi believe ya yena ku ya hi leswi a swi vonisaka xiswona Oscar comes and say vinyi va sirha se va ri laha va sirha ra vona Oscar makamu i hi byela ku loko munhu o za a. a tekiwa kumbe a kumisiwa n'wana hi munhu un'wanyana loyi a jola na yena wehe u fika u n'wi teka munhu luya loko u za a va na n'wana i sirha loko nga munhu luya a jola na ye wa hanya why a ku i sirha na because sirha va ta ya va ya ri pfuxela vini va rona. loko mina ko va na ko va na munhu loyi a nga lova kaya hi ta ya n'wi pfuxela hina vini va sirha so lexi a xi vulaka ka Skamakamu in a nutshell hi ku komisa i vula ku wansati. loko o ze a kuma n'wana loko nga ku munhu loyi a nga n'wi kumisa n'wana wa ha hanya n'wi chava i sila i lovile munhu yalweyo a nga swi koti ku tshembeka i munhu wa ku u nge tshami na yena ni tshame siku rin'wana ka video yin'wanyana kwala ni ku Sandland ku a endle risimu ra mati was inspired by General Muzka. Risimu ra mati ri vula marito lama ku loko mpfula se yi na la mati ma nga ta yima kona loko ri duma hi siku rin'wana ma ta tlhe ma yima kona khombo ra mina so for me it will be fair to say maybe or scummagum this content this vision was inspired by. Sandland because i munhu loyi a nga le kusuhi na yena kumbe General Muzka because risimu leriya ra ra ra mati ra Sandland ri vulavula hi swa ku na ni loko mati ma loko mpfula yi na siku loko ma swa ku na ni loko loko wo ze wa va na ex wun'wana ni ta tlhela ni vuyelana na ex ya wena. and va tirhisa xivulavulelo lexi xi i xivulavulelo kumbe it's a Tsonga line whatever ya ku lama loko loko mati ma khuluka ma fika ma yima la loko yi na futhi mpfula ma ta tlhela ma so for me I could say it was inspired by Sandilandzini however Oscar risimu dya tsala a dyi lunghizi a dyi nge fiki dyi fika dyi ku va va strike-la sweswi ni lava ku swi vula sweswi. no la ku phuza ni famba mhani va lavi nchumu no la like ku na nghoma yin'wana ya Solly Makamu ya ku a va talangi va ku fana na mina va kala va ku fana na Solly yin'wana inani hi nghoma yin'we ya Solly Makamu vanhu va endla ti ri ten va nga endla ten ya tona i ya loko wo endla va phuza ni famba yes ni nga va ten ya tinghoma but Oscar. yi na Xitsonga xa ku hlantsweka Xitsonga xa le kaya Xitsonga xa swicele ni ta vuya hi tikhamera loko ni heta le ka leyi i swi i i i na swicele ngopfu i that's what I observed from the album mara ni ta vuya like swi nga endla ni na tikhamera ya Oscar Makamu ya Oscar Makamu na makhelwani ya majojo ka page four. se ni ni ta ti endla ti ri two and give you the difference between the two songs for me i'm so i'm so inspired by the amount of dedication that you put in his creativity and his thinking ni tshama ni dansa na risimu sweswo u nga phikizana na va ka n'we ni phikizana hinkwenu mara xem ta ta ma ni ta tsala xem mi ti vonela mara ho my last words. a swi vuli swa ku loko munhu a ri na wansati loyi a nga na n'wana u languteka ku n'wansati loyi i sirha munhu yaloye u nga na yena i sirha ku lova swin'wana na swin'wana swi nga humelela evuton'wini and ku va munhu a kume n'wana na munhu un'wana hi xihoxo because there was a plan se loko swilo swi nge he swi nga endlangi emisaveni swo ka swi nga endlanga and everything has a purpose in life swi nga endleka ku va u tswala loko u tswala ku veni and so u ta pfuka u ta kurisa n'wana loyi so u ta va u ri na n'wana hi ndlela yaleyo. na khensa ku sapotiwa hi n'wina mi nga rivali ku subscribe ahee.